Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosynyň Türkmen gullugynyň ýolbaşçysy wezipesine Farruh Ýusufiň gelmegi bilen yzygiderli ýalan maglumatlar berilýär. Hamana haramdag Berdimuhamedow ölenmiş. Ömruzak Umar Kuliýew owadan Nepeh türmesinde oturanmyş, onuň kakasy bolsa oglunyň hasratyndan ölenmiş. Bu diktatora hem onuň tarypçylaryna, şol sanda özüni. Goşadyrnak içinde garaşsyz žurnalist diýip tanadan Döwletmyrat Ýazgulyýewa amatly pursat döredýär. Ýeri gelende aýtsak, Döwletmyrat Ýazgulyýew Azatlyk Radiosynyň öňki işgäri. Warşawada geçen OBSE-niň maslahatynda çykyş edip, Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýy agyr däl,

Dogry, jurnalist diýýän adamyň Meniň hem aýdan zadyma goşulman bilen, goşulmanam bilen. Men ol o zatlar hakda haýyş edemok. Ýöne jurnalist diýlen adam diplomy bolany bilen jurnalistmi ýa-da ol feýk e, maglumat ýaýradyp ýören adam. Sebäbi ol ýaňky seň professional derejäňe bagly mesele däl-ä. Ol seň ynsabyňa bagly mesele, dogry dälmi? Sen aýdýan zadyň dogrumy, halalmy, anykmy, ine, şol hakda gürrüň gidýär. Biz hakda bar-a ýaňky janyny ýaňkyň astyna çykarýarlar, meň oglumdan göwreli bolup ýaňky çaga dogrulypdyr diýilýän gürrüňi. Ýa men ol atlara jogap beremok.
Sen jogap bermersiň. Men aýdam oňa oňarda. Men Ýok, sen aýdaňa. Ýöne men saňa şu wagt başga bir Men aýdan zatlarym barada soradyň eken.
Men aýdan eken. Men men saňa sorag berip durna. Sen diplomyň diňe sen jübiňde diplom bar diýen bolup. Sen ne bar da şol diplom. Diýeli şol soltana çek. Emma şol e, ne ne derejede şol asnawany. Eger sen şu wagt aýdýan bolsaň, adamyň ynsabyna, bi ýa-da bi umumy dünýegaraýşyna bagly dälmi? Meň üçin kimiň şu wagt aýdyp durandygy boş gürrüň. Boş gürrüň däl. Boş gürrüň däl.
Biziň halkymyzyň güni it görse gözi agyrar. Ýok, ýok, dur entek. Halkyň, biziň halkymyzyň iki milliony bosgunlykda. Ýok, ýok, bu ýerde bar.
Fakt berdim. Faktmi?
Sen kim bilimiň boýunça? Žurnalistmi? Men bilimim boýunça ekonomist. Men merkezi central stat uprawleniýede işlän adam. Men aýdaýyn.
Ýok, sen aýtma, meniň meniň sözümi bölme. Ýok, meniň sözümi bölme.
Sen kontekstden aýyrma diýip dursuň.
Ýöne men aýdaýyn öňe.
Men aýdaýyn.
Onda menem diňleýin soň.
Bolýar, men senem diňlejek. Bolýar. Şol adamlaň hemmesi bosgunlykda nede nämäň derdinden bolýar eger hakykat bar bolsa eger adalat bar bolsa ýurduň içinde eger diktaturaň ýerinde demokratiýa bar bolýan bolsa sen arkaýyn näme üçin köçä çykybileňok arkaýyn miting geçiribileňok sen näme üçin arkaýyn diýjek sözüňi aýdybileňok näme üçin Meni ýurt içinden men bir daňylan adama me men atyň daşyna daňylan adam men ýurdy taşlajak adam dälä biz näme üçin çykdyk şu şo taýda eger şo taýda Indi meni diňle de.
Bolýa senem diňläýin bolýa. Iki million diýýän nji defa. Faktmy?
Hawa indi ýok ýok ýok ol beýik gulagyňdan eşiden zady aýtma.

Haçan diýdi we diýdi. Fakt barmy? Hany biziň türkmen ýurtda Ýok, türkmen ýurt däl, umuman şu daşyndaky. Onda näme üçin sen garyşdyryp ýörsüňmi? Sen konkretno. Ýok, garyşdyryp ýörsün. Ýok, biz özümiz. Sen edýän hüjümiň şoňa barýar-da, sen sen hemmesine. Sen edýän hüjümiň nämä barýar? Sen diktaturaň bärde arkasyny tutjak bolýaň. Arkasyny tutjak bolamok. Sen edýän herek, umumy sen beýleniň düýp sebäbi näme? He, sen jurnalistmi? Näme? Aga ak, gara gara. Aga ak, gara diýmäge sende ilki bilen ynsap gerek. Men ynsap barmy? Umumy dünýe düşünje Meni gerek. tanaýaňmy sen? Sen meni tanýaňmy? Menem seni tanýan, düýnden bäri tanýan. Ýok, düýnden men seni öňden tanaýan. Nireden tanýaň? Bak bu. Nirede tanýaň? Nirede gördüň meni? Ýa. Hawa. Sen kim?
Arassa gürleşýän.

Segsen bäşinji ýylda TK-dan gelen Nyýazow birinji wygybyryny Meň derdimden aldy, sebäbi ahalteke atlary türkmen ýana, ahalteke atlary ete tabşyrmalýar diýip çykyş eden kim? Är ýigit bolýanmysan aýt şony. Segsen bäşde her döwür aga. Ýok, segsen altynjy ýylda. Atlary ete tabşyrýardylarmy? Ýok, segsen altynjy ýylda. Ýok, sen özüňi žurnalist.